Baka ke malam tu bala ucuk endang iya baka selama. Ini bisi mai ke bala ucuk tiga iti jerita entu ke diambi ini ari pej Iban. Tiga iti ari jerita entu tu bisi nya jerita ayu empu enggau jerita ke ditusi bala followerd ngagai admin pej Iban tauka Ayul. Nyadi jerita ke terubah kitai baka ke malam tu iya nya Antu Temawai. Jerita tu ditusi Niang Indik Embuh Ayu maya ba langkau umai, lalu dirikut Ayu ngena kisit kusung. Maya nya Indik Embuh Ayu baru berangkat dara. Umur iya kira dua belas ngagai tiga belas taun pia meh umur Indik Ayu lebuh nya. Bisi di hari siti, iya dibai apai enggau indai ngabas umai lalu bemalam antaun. Sida tiga iya bemalam ba temawai lama sida munya. Taja pen pendiau temawai rumah nya baka deka rebah patah. Tang tiang tebelian mengkang teguh. Semina tanjok aja ke enda likun endur bejalai laban udah repuk. Tang ruai enggau bilik agi bedau manah magang ulih endur diau. Datai ba temawai, Ari penya udah mangai. Enti bisi jam baka ke diatu. Urung iya pukul dua pia meh jam maya nya. Indai ini embuh lalu ngasuh iya nyauk ai. Genuak agi bisi dikena nyauk laban apai ini embuh semampai begaga ke genuak. Nurun meh tudah ini embuh ayu nyawa mai genung empai ge. Lebuh maya ke mansa siti ruai orang tunga kile. Enda mukai-mukai. Iya bisi ninga munyi anak mit bekedumu begagai. Ini embuh ayu enda kiruh. Nyangka bisi orang bukai bemalam antun pia ko saga mati tudah tuai. Tembu nyawa. Mansa ruai ti bisi munyi anak mit begagai tadi ga tudah tuai ini embuh ayu. Tang meh enda mukai-mukai, iya tepeda ke dua iku anak miak mit benung duduk ba tangga peniki tanjung orang. Pendiau anak mit dua iku nya tadi balat nya alai ku ini embuh ayu Ucho. Anak miak dua iku nya tadi tak nadai leka mata, nadai mua, nadai idung semua. Tak baka mua sengkalan. Meda utai baka nya, ada nyerauh meh ini embuh ayu tu tadai. Genuk iya ke empat igi pen tebelengka ari pegai jari iya. Ini embuh ayu lalu bela enda ngelawa apai enggau inai iya. Datai iya ba apai enggau inai iya, ini embuh ayu pen nusi ngagai apai seduai inai iya, tang meh apai seduai inai iya baka kena ibuh. Mali kitai takut. Pia ko indai nek mbuh ayu ko kitai ucau. Nyadi tembuk makai semua. Ari pen udah jauh alemai. Sida tiga pen lalu ngalek kediri ngedang belakang. Bedau bangat lama tudah ini lelap. Tedani baru iya ninga utai begeranca sebelah ruai. Sida tiga iya tinduk ba bilik besai laban ti agi likun dua tinduk. Maya ke dani kenyap nya, dia deh ini embuh ayu bisi ninga orang bejalai ba bala mayuh niti ruai. Mayuh amai rejat kaki orang nya didinga ini embuh ayu. Maya nya, utai sigi udah nadai dipeda agi laban ke petang. Api lampu semina siti aja ke tungkun apai iya ba pelabuh enggau ruai. Ba bilik besai nadai lampu. Laban semina dua iti aja lampu tungkun apai ini embuh ayur malam nya. Munyi orang bekedumu enda temu leka semak endar ku ini embuh ayur. Semina bentara ke dinding perin aja. Enda lama udah nya, ninga orang nukup bui nyak ba tanjuk sereta ketawa enda tentu nyengala iga. Ini embuh ayu pe lalu ngerak apai e ngau sabai-sabai. Enggai enda enggai angkat meh tudah apai ini embuh ayu bejalai ngelawa pelabuh lalu nunu kayu ujan nyala. Enda lama udah nya, ada penuh bilik laban asap sereta bau kayu ujan nyala ti mansik idung. Munyi orang ti bekedumu bejalai pen lalu ngetu tekala nya mega baka api tanyah ai. Temawai pen senyeman. Semina munyi riga sereta indu nyenyarak ba baru meh aja bisi memunyi. Lantang meh ati tudah indi embuh iwa jenak mega tudah tuai tinduk datai ke pagi. Siang nya, apai indi embuh iwa madah. Antu Temawai sigi baka nya meh endo. Pia ku iya. Nama bilik lama enda didiau? Keresa-keresa lama baka lanji, sintung, uyut, tibang, pemansai nemu nyadi antu magang, pia ku tudah tuai madah ga anak indu iya. Sekumbang ti bemalam terus mengat ga udah nya. Nadai utai bangat balat ngeregau sida sebuat baka malam ti keterubah. Kayu ujan nyalok meruan ditunu apai enda embuh ayu belama pama lemai ari. Jerita keterubah kitai ucho. Abih naka nya, nyadi kitai mindah ngagai jerita kedua kitai. Nyadi jerita kedua kitai tu ditusi siku followed ari page Iban ti diambi ini munyi ku ini dulu tadi madah. Nyadi jerita tu diberi nama Pelandai Bunsu Enturun. Ti amat kala nyadi ba semengkah menua Iban di Batang Merakai kelia. Nyadi ba menua nya, bisi siti rumah panjai ti suah ditinggang penusah rabat, penyelai penusah tu. Semua sida ke parai nya tadi indu memagang. Semua sida nya sakit ngenyit lalu parai. Bejarit ari bejarit malam utai ke nyelai baka nya nyadi. Udah parai siku. peda sakit lalu parai ke siku. Semua sida nya benung dara Memageang. Nya, nyadi semua sida ke parai nya parai dara Mageang. Nyadi bisi deh siku lelaki ke benama Suing. Nyadi Suing tu ka nurun ngayap malam nya nuju siti rumah panjai ti benung ditinggang penusah rabat ti nyelai nya. Kebuah iya ka ngayap kia ketegal sulu ati iya endang agi meruan idup diau ba rumah panjai nya. Malam nya, iya lalu nyikap diri lalu beradu. Iya bebai ke duko mega laban menya menua agi siga agi pemunsuh enda tau enda ngemai senjata ba tubuh diri. Kira nyo ka dini hari pia meh Iya pemupuk bejalai nuju rumah panjai sulu ati iya. Iya meh ba rantau jalai. Dinga iya nyawa orang nganga uki ari belakang. Nganti aku suing. Suing. Pia ko nyawa orang nya uchu di dinga iya. Ninga bisi orang angau ke ari belakang. Ngetu ga tudah suing. Beh, sapa mu orang ngangau ka aku tu? Sapa iya nya tang lala nama aku? pia ko suing bejako dalam ati. Malik ke belakang nadai mega iya meda orang. Suing agi majak pejalai iya begadai-gadai. Udah nya. Dinga iya nyawa orang tak melanai ari belakang iya. Nyadi munyi tu ko leka pelanai orang nya di dinga seweang ucau. Terbang ke pada dua bejaga rebah di pun rimbun di daun. Abis parai orang Batang Merakai, empa enturun nyadi di ambun. Nganti aku seweang. Seweang? Pia ko leka pelanai orang nya ucau. Ninga pelanai orang nya munyi nya. Nyangka nya munsuh tauka entu. Suing belalu belalai nyelepak babas. Tisi jalai. Laban iya ka ngipok orang nya mansang semak agi. Ulu duko pen lalu dipegai iya. Iya meh suing benung belalai. Dinga iya serap orang nya mansang, lama agi semak agi. Lama agi semak agi. Peda iya orang nya ragau-ragau nilat bekau tapak kaki iya. Iya meh orang nya udah semak enggau endua iya belalai, suing ada nyintak duku lalu engkechit nuju orang nya. Tak ada dipantap iya orang nya. Semetup aja munyi pantap suing. Nama deh, orang nya pen rebah lalu parai. Dia te enda mukai-mukai suing tekenyit. Meda bangkai orang ke dipantap iya nya tadi bebalik nyadi jelu enturun. Alit mega ati suing meda utai baka nya. Sepengudah munuh orang ke bebalik nyadi enturun nya, suing pen lalu ngirit bangkai jelu nya nuju rumah panjai orang ke digayap iya. Nyadi ba rumah panjai orang nya, orang benung meda manang belian bebunuh buyuk. Belian ngubat siku indu dara ti benung sakit raya. Kenu ku Manang indu nya ditunang utai. Datai iya tudah suing ba kaki tangga. Dinga iya randau orang serumah nya ke benung ba ruai munyi tu, bendar Manang tu belian. Nadai utai dikumbai iya enda datai, pia ku jaku orang nya didinga suing. Udah nya suing pen lalu niki. Tama iya ke ruai lalu ngedal ke bangkai en turun ba jari iya. Nama tu antu ke dantik kita? pia ku Suwing nanya seraya iya ke manding ke bangkai jelu nya ba mua orang mayuh benung betunga nya dia. Nama deh. Endang amat jelu enturun nya ke nunang indu ti sakit raya ke benung dipelian ke manang nya dia. Nemu nya antu ti nitih kesuing malam nya meh ke dikumbai orang Bunsu Enturun. Indu nya pen lalu gerai udah nya. Penusah rabat nyelai pen nadai agi ninggang sida serumah panjai nya. Nyadi bala uchu jerita kitai kedua mega abis naka tu. Kitai mindah ngagai jerita kitai ke penudi Jerita Antu Tinggi. Nyadi Antu Tinggi tu uchu antu ti semina suah dipeda naka kaki aja iya bala uchu enti kitai bejalai sebelah uh, jalai alun. Lebuh tudah ayu agi biak munya, suah nal ngasuh niang aki iya nyerita maya aki iya agi kereja batang ba Long Bulan munya. Kenu ku tudah tuai, Maya nya, seduai bakih iya ngerintih jalai lipan ngiga sukut ti nyamai agi endur lipan ngaga jalai laban deka ngambi kayu perawan ba keruang lebak. Tembu ngerintih semua ari pe nyau udah silau endar nyau salah kelala utai dalam kampung ti suah disebut orang tuai kelia silau manuk. Seduai pen lalu ngaga langkau arau ba selepak pun kayu dua batang ti bela-bela pemesai. Kayu dua batang nya dipeda aki Ayuh tau belumut nyuntai panjai baka bulu maya sekenu ku iya. Maul ga maya nya udah enda tentu kelala utai dalam kampung laban ari nyu majak batang. Seduai tu tadi deka nyuluh dulu nurun ke ai ngiga engkayu anak ilu dikena nuju leka sik pagi pila kenu ku anak ti seduai. Tembu begaga ke Langkau Arau, seduai penaruh wiut enggau belanyat ba Langkau Arau dulu. Tembu semua seduai penurun kai betunda udi. Seduai mega mai lampu kebait sereta bela nungkun kebait siti siku. Nyampau diri enda elo ulih seduai malam nya ku kita uchu. laban menua maya nya agi kampung bedau ransi. Enggayuh bulu babas enggau jelu mega muntang bulih semina tulang aja, Mary tanya. Burung iya pukul sepuluh malam, seduai pen lalu mulai kediri. Datai ba langkau arau peda seduai langkau arau seduai nyau teka baik. Uyut enggau belanyat ulih ngiga baka ke ditikau ku orang. Uyut enggau belanyat nya sebut ba agi utai ti ngesus dua iya alit ati iya nya kayu dua pun ti bela-bela pemesai nya tadi nadai dia agi. Seduai sama enda munyi semina beperening pangan diri. Benung seduai bengit-bengit ngapa anak gamang beperening pangan diri Dinga da baka setak ja munyi kayu baka ke dikerebak ke orang. Indah baka kitai ke nyilak pun jabayang. Ninga utai munyi nya, ada orang rima seduai enda bapai enda beindai. Nasit ja alai udah dirintih seduai. Enti enda pia bisi ari tesa seduai kena ku ake Ayuh Ucho Nusi. Udah ke rembus ba jalai besai, seduai pen lalu belanda ngelawa langkau irit. Begau meh sida sebuat malam nya. Ba langkau uchu, Uyut Belanyat ti ngau ba Kampung Puang din nya. Raga anak elo pun nadai temu kini penunga abih teperayan bai seduai ngerari kediri. Pagi siti, sida sebuat lalu madah ngagai mandul enggai ngambi kayu perawan nya dia laban endua nya ke enda tentu manah. Mandul nadai ga mayuh jaku semina ngau ka aja. Pagi nya mega, sida sebuat miring ampun.